A botá, nos tur ta Ku orguyo nos a por bisa Ta yu i kòrsou mi ta. Den e programa aki nos lo trata e origen, historia i kultura di e yu di Kòrsou. Den e episodionan aki nos ta ban pone lus riba e yu di Kòrsou ku tin algu di konta.

Un tiki di historia. Un di e kompanianan di mas grandi di mundu, Shell. Pa dekadanan Shell a un un ròl enorme pa Kòrsou. Bo ta kòrda, right? Tabata na aña diesnuebe diesinku, ta e ora ei Royal Dutch Shell a descubri Corsou su potencial strategico. No pa motibu di esei ta den tera, pero paso e isla tabata perfectamente situa entre Sur America y e resto di mundu. Na djes nuebe djes ocho construccion a cuminsa riba e refineria isla na Schottegat Bay, un facilidad masivo cu un capacidad nunca bisto den Caribe. I esei a kambia Kòrsou pa semper. E refineria a trese hopi trabou. Den añanan diesnuebe kuarenta i diesnuebe sinkuenta míles di hende tabata traha einan, for di artesanonan lokal te na ingenieronan di eksterior. Hendenan di Aruba, Boneiru, Sürnam, Kolombia i asta India tabata bin Kòrsou pa trabou. Anto orguyoso nos tabata! E refineria tabata e. Kurason di ekonomia. Shell a invertí no solamente den produkshon di zeta pero tambe den komunidat. Barionan manera Juliana, Dorp i Emmastad ta konstruí pa empleadonan di Shell. Nan tabatin skol, tereno di deporte, fasilidatnan médiko. Esaki tabata sin presedente den region e tempu ei. Hopi hende ainda ta kòrda vènnan di Shell ku tabata hiba muchanan di skol. òf eventonan sosial organisá pa empleadonan i nan famia. Pero tabatin un desbentaha. Pa dékadanan e refineria a emití supstansianan dañio, dióksido di suafel, materia di partíkulo i otro kímikonan. E barionan oust di e refineria, manera Wishi, Marchena i Habai, a keda partikularmente afektá. E famoso huma di isla, un rekuerdo bittersweet, Pa hopi hende riba isla, un símbolo di prosperidat ekonómiko, pero tambe problemanan di salú i polushon. Na diesnuebe ochenta i sinku, Shell no tabata mira e kos mas na Kòrsou. Preisnan di zeta i krudo mundialmente tabata varia, i e refineria tabata bieu i inefisiente, pues e kompania no tabata generá mes un tantu mas ku antes. E problema di polushon i salubridat a bira un problema i tur hende tabata pone Shell responsabel. Anto ki mishi? Tur un Shell asina ta karga e kulpa ku henter un pueblo ta pone responsabel pa polushon? No way! Prijs di matenshon di refineria a bira muchu haltu. Manera mi a bisa anterior, e refineria a keda un poko atras i no efisiente. Pa keda relevante mester invertí muchu mas tantu sèn, pues sufisiente motibu pa Shell disindí di kué su bulchi i bandoná Kòrsou. Gobierno di Kòrsou e tempu ei ainda parti di Antia Hulandes a tuma e refineria over pa e suma simbóliko di un florin. Shell a retirá, lagando e instalashonnan, edifisionan i polushon atras. E operashonnan a kontinuá dor di Gobierno mes i despues dor di e kompania estatal venezolano PDVSA. Esei ta un otro historia atrobe. Tòg e influensha di Shell ta keda visibel den infrastruktura, den historianan di míles di famia i den rekuerdonan di un Kòrsou ku tabata un tempu un di e motornan ekonómiko di Karibe. Shell na Kòrsou ta un historia di progreso i doló, di kresementu i konsekuensia, un kapítulo ku ta kòrda nos di kiko ta posibel, kiko ta imposibel,

Awor nos a sigui cu Jackie Mi Ta Bini. Bo bini un bia mas den e segmento Jackie Mi Ta Bini. Awe tro be nos ta hopi interesante, aunke mi mes a bisa esey, paso nos tin un persona hopi interesante huntu cu nos, señora Michelle Russell Capriles. Señora, bon bini. Danki, bon e ta un placer ta aki awe. Si, nos a ban combersa ariba un tema sumamente interesante awe Michelle, paso nos a mira hopi yabi aki. Sí. Michelle a bisa mi off air cu esaki no ta tur e yabinan, pero. Absolutamente cu no. Ta, nos toma papia di yabi y ta todo si. caso awe. Michelle, conta nos. Ya, Ok. dicon yabi? Kico ta e yabi ta nifica Bon, pa bo? um, e yabin aki, pa, uh, segun mi tur e esunnan cu mi a bin cu ne awe, tur ta parti di e coleccion di mi wela. Ok. Uh, mi wela ta May Henriquez y e tabata colecta yin cos. E ta colecta masha hopi cos, pero yabi tabata un de e cosnan cu e ta tin. E ta tin mashopi di yabinan bieu, ègt yabi grandi, yabi frusá, yabi ku un dia mi a puntr'é, mi ta kòrda mi ta basta chikitu anto mi a puntr'é, ta pakiko bo tin tantu kos mahos bieu, yabi mahos bieu asina? E di ku mi, bo sa Michelle, e tin di haber ku Toledo. Min ta sa min ta sa kiko Toledo mi no sa sa kiko e no a splika mi pero e kosi a keda por tabata a splika mi i e parti ei si mi a lubida pero e kosi a keda den mi kabes dus a traves di añanan mi ta wak tur e yabinan mi ta mira nan un dia despues ke el a muri un dia nos ta beza ta rui mop den e kas un hende a drai puntra mi ta keda mi tanta ta kiko nos ta bay hasi ku tur e yabi bieunan aki mi di he nan tin di haber ku Toledo tur hende a keda wak mi manera Na ki bo ta papiando? Pero bo a bisa esei pa no tira nan afó pasobra nan tin diabia ku Toledo. Sí, pasobra mi diabia bon bo tira nan afó, nan tin diabia ku Toledo. I Toledo na keda wak mi, pero ki bo ke men? Di pero boso un sa ta boso mester sa, boso ta mas grandi ku mi, boso mester sa. No, nos no tende kos ei nunka. Anto. Awor esaki ta un kos ku mi no a bisa bo, pero mi a realisá ku mi wela a bisa kada un di nos sierto kos, den bista nos tur tur kos. Pero kada un di nos a haña un pida di e siñansa di dje bai ku nèntu. Ami tabata e yabinan. Entonces mi di ku nan, ami ke keda ku tur yabi, mi a kohe tur e yabinan ku mi por a haña, mi a bai kas ku nan, anto mi a bai buska kiko tin Piaber entre Yabi ku Toledo. Toledo por ta hopi kos pa resulta ku nos antepasadonan di hudiunan sefardí ku ta hudiunan ku a bini for di Spaña na un sierto momento nan a wòrdu ekspulsá for di e pais. Nos famianan a bini di Toledo. Ta un di e e stadnan ku tabata, e sidatnan ku tabata konosí pa un un komunidat hudiu grandi. I e hendenan aki a kue sera nan kas i nan a bai ku nan yabi, ku e pensamentu ku por ta un dia nan ta bin bèk. Parse ku generashon tras generashon tabata entregá e yabi di e kas ei na e siguiente generashon bisando, Esaki ta bo bo antepasado. No lubida nunka loke a pasa ku nos na Toledo. Ok, di unda bo ta bini. Dus e pensamentu ei a wòrdu a. I e motibu ku ta mi por a haña informashon aki ta ku oyendia anualmente na Spaña, na vários di e siudatnan aki, Tin un mane un reunion un conferencia di hendenan rond mundo cu ta bin bek cu nan yabinan pa purba sa mas di nan antepasadonan y cono compronde kico ta pasando den e temporada cu nos a yama inquisicion cu tabata un laga nos bisa mi insa ki otro mi por yam'e pero un yacht riba hudionan cu tabata tin den e temporada ey. Dus, mi despues m'a bin komprondé ku mi wela a hib'é un stap mas leu, pasobra den e yabinan ku mi tabata bai hañando tabata tin yabi moderno tambe. Sí, anto esei mi kie ta puntra ora aki, pasobra e yabinan di, dus ku ku Michelle su wela tabata kolektá, ta yabi di kiko? Dus yabi, dus yabi, whatever yabi ke haña. Dus tabata tin varios, mi tuma esaki, esaki mi mester bisa no ta un di su yabinan, esaki. Entre tanto hende sa ku mi ta kolektá yabi, dus mi ta haña yin yabi di regalo. Juist. Esaki si, e persona ku a regalá mi esaki a bisa mi, nos ta na bo e yabi di mas grandi ku nos por haña pasobra bo a habri porta pa nos. Tabata un otro historia. Pero tambe tabata un kos ku mi a hasi pa Anos bisa ku tin di abièrt ku mi antepasadonan. Oke. Nos por tin un original tambe. Por tin original tambe. Paso djeinan famianan a bai biba ongeveer tres generashon na Portugal te ku na momento ku Inkisishon a start einan tambe ke ora einan a nan a sali. Pero mi wela a disidí ku e ta warda Tur yabi di tur antepasado ku e por a haña. Ke men, ora hendenan a bai muriendo den famia, e ta bai ruim op kas di su tanta, el a ku'e tur e yabinan ku e por a haña bin kas kuné. Ke men, i mi sa esei pasobra e tabata label nan. Esaki toevallig ta un. E ta bisa spare keys, e ta da. Mi wela su hand skref. Ta e hopi interesante, anto mi ta mi ke mi ke puntra muchu kos pareu. Dal bai. Manera awor ki esaki mi ta mira ta un turtuga. Si. E yabero ta ta un ta forma di un turtuga. Un turtuga. Awor off air nos a habla papia over di e turtuga aki tambe. Yes. Tin un nifikashon tambe pa e turtuga aki. Si si si. Alkans di Michelle. Si. Su tata tabata. Si. Un un pensamentu over di kul turtuga. Si pero mi ta kere ke esaki tabata di mi wela si. Ok ok. Dus ta atrobe. Mayoria di yabi aki mi a haña di mi wela. Pero e tabata kolektá tortuga. Nunka mi no a puntr'é pakiko e tabata papia kolektá tortuga. Pero tuvàlig mi tata tambe tabata kolektá tortuga. Den banko na Roi Katochi nan tin un display di tur su tortuganan. Tin un vitrina grandi, tin un vitrina masha grandi Cu nan a laga trapa e tur su coleccion di tortuga. Y mi tata su pensamento su trazo mi ta acorda ta tin un sticker cu tabata usa un tempo tambe cu tabata bisa behold the turtle he does not make progress unless he sticks his neck out. Pues un tortuga mester saca su cabes cu su pienan pa e bay dilanti. Bo no por progresa sin bo risca. Bai dilanti, sin bo riska saka bo kabes ku bo pianan bai dilanti. To esei tabata e pensamentu tras di mi tata su tortuga. Mi no por gañá bo i bisa ku esei ta e pensamentu tras di mi wela su tortuga, si, pero esaki a bini di mi wela. I e kos aki tabata típiko mi wela ku e tabata usa, e no tabata tira nada afó, ke men un pida waya ta bira. Un yaberho. Un yaberho. Dos esaki taba, p'esei tin de yabi na ki, m'a usa hopi di nan den mi, den mi, manera m'a bisa den mi obranan di arte, pero tin kos ku simplemente mi no por deshasí di dje, paso e kos aki pa mi ta úniko. Mayoria di nos lo a buska un yaberho, nachi, pone un. Un papel riba dje pa nos trata di uno nan ta pero e ta sa esaki a sali for di tal camino. Michelle Muzaña esaki asina interesante anto berdad nos a papia hopi mas over di Diabi anto di Toledo anto di tur e simbolismo bunitanan aki. Michelle masha danki na abo anto ten un proximo biaha.

Meneer por conta mi kico tur nos tera ta produci? Si juffrouw. Tur locual di juffrouw ta mira aki nan ta papaya, pampuna, zorzaca, con con mi salada, yambo, nos tin kenepa, lamunchi, tur esuney. Cadushi tambe. Cadushi tambe. Si. Ok meneer danki. Señora conta mi un tiki dje jus di caña. Bon dia, e jus di caña nos tine. Outent Caña di Corsó. Dus e jus di caña nos ta perse puru, sin nada cu awa, nada cu sucu. Anto bobo sa con dushi e ta cu e smaak di nos tera. Esaki ta nos jus di caña. Danki. Kico ta haci Barber special pa meneer? Barber ta un loga cultural. Anto aki tin hopi hende ta bin busca nan cosnan di cultura. Kico ta e cosnan cu meneer ta tra? Ta traha siete coco. Mira aki. Tur e tin e siete nan aki mi ta un hende cu mi ta. Un persona ku malanta den kas di mi opa ku oma, nunka mi bida mi mira na bai dòkter. Anto e mi tabata usa e traha kosnan pa mi mes i pa mama, rumannan na kas òf konosinan. E ora mi a bai Hulanda ku mi a keda mareha un binti kuatro aña ku mi a bin Kòrsou, mi wòrdu ku mi a hasié komo un nogoshi. Y mi ta contento y gradecido pa cune. Danki. Ki ta señora su cuminda preferi? Ah, mi cuminda preferi ta morro, sea cu cabrito of cu rabi baca. Kico ta haci manera orguyoso di ta di Corsou? Na prome luga e awa ducinan, laman ducinan di Corsou, e solo duci cu tin aki na Corsou y hopi cos, ami manera ama lanta den otro banda. Ke mi a di ama otra banda kompleto mi konosé un tiki anto esei ami ta gusta pasobra hopi di e kosnan e awor aki e e hubentud di awor aki ku ta bini no ta haña nada nada di Kòrsou di ántes mas anto ami si ta orguyoso i mi yu ku mi nietu mi ke pa nan siña lokual ta Kòrsou. Danki, meneer. Danki, jufrouw. Kiko ta si bo sa úniko? Nos ta bende ku e laman so, anto e piskanan ta lokal ku nos ta kumpra na e fe'e piskadónan. Kiko ta e kos ku mas bo ta gusta di kenepa? E viu. E viu ta tur kos pa mi. Chikitu na tamaño, grandi na logro! Ya, e ta úniko, dor ta un haf natural, e ta dip, barkunan grandi por drenta. E ta posesiona hopi bon nos isla entre Sur America, Norte America y naturalmente Europa. Hopi bewegingan di barco cu ta bay door di nos awanan anto cu tambe ta bin na nos haf. Nos tin un bahia grandi sutras cu ta Schottegat cu tur e barconan grandi ta bay patras antes pa bay nos rafinaria. Dus esey op zich ta haci unico caba. Well, si mi kòrda bèk di mi tempu di skol, kisa nos a haña den geskidnis? Nan a bisa ku ta Alonso de Ojeda a bin kinan Kòrsou. Anto el a drenta e haf, el a dun'é e nòmber di Santa Ana. Esei tabata djes kuater nobenta i nuebe. Santa Ana mi ta kere tabata un santu, anto nos sa Alonso de Ojeda tabata di Spaña. Asina el a haña su nòmber. No, nos haf souiso a kuminsá komo un haf hopi importante. Entre diesnuebe kuarenta pa diesnuebe kuarenta i sinku, naturalmente segundo guera mundial, nos haf a fungi komo un refugio pa e barkunan grandi di Hulanda. E tabata e haf unda e barkunan ta bin pa haña zeta pa yuda den e guera mundial. Anto e tabata hopi importante e temporada ei. Nos a mira despues di dje diesnuebe kuarenta i sinku nos tin shell akinanan, shell a bin ku rafinarida, anto esei tabata un temporada hopi importante te ku diesnuebe sesenta. Hopi barku ta bin Venezuela, haf tabata hopi drùk, tur dia ta tin barkunan ta bini, bo ta mira e barkunan Pa rap afó den den awa tambe wardando nan beurt pa nan drenta. Awó e ta konsentrá mas tantu riba turismo. Nos tin nos mega pernan ku a bini, naturalmente rafinaria a bai atras, e no ta kasi no funshoná, dus turismo a bira importante, overslag a bira importante, barkunan ta drenta, nan ta laga nan Nan kosnan akinan nan anto nan ta sigui òf nan ta bin buska kosnan ku drenta ku otro barku anto nan ta sigui destruí dentro di Karibe. Nos a mira un ontwikkeling tambe ku ta señalá ku nos mester hasi kosnan mas bèrdè, loke nan ta bisa the blue economy ku tambe ta palabranan ku nan ta usando. Dus nos a semper tabata importante, anto ta bon pa nos keda desoreá esei ku inisiativanan nobo. Bo ta mira, en bèrdat, turismo ta kresiendo riba nos isla manera kandela, bo por bisa. Tur kaminda bo ta mira e desaroyonan, naturalmente den nos haf tambe. Pero biniendo ku turismo tambe tin su reglanan pa haf. Haf Tin ku sòru ku e haf ta wòrdu konsiderá un lugá veilig. Haf tin ku kumpli tur ein ku su rekesitonan pa e haña e, bo por bisa go ahead, pa e barkunan aki bini. I ora bo por kuminsá pensando riba konvenionan marítimo grandi, manera ISPS, International Ship and Port Security, seguridat ta masha importante den. e kòntèks marítimo. Dus e haf akí tin ku kumple k'esei, si no bo ta haña ku e barkunan di turista no ta bini. Ya, empleo nos tin souizou, nos tin naturalmente e dòk maskapei ku ta empleá hopi hende, unda e barkunan ta bin pa reparashon. Nos tin nos. Kompania di Tau di Kòrsou ku tin nos hende nan ta traha nan, nos tin CPA, Curaçao Ports Authority, unda nan ta traha logistik di haf ta duna trabou. Anto loke ta hasi ami eigelik hopi kontentu biniendo for un background marítimo den mi trabou ta e kandidat di hóbennan ku ta biniendo bèk awor aki pa traha na Kòrsou. Mi ta kere hopi hende nos sa, pero nos tin basta mucha hòmber i mucha muhé ku ta bai Hogere Zeevaart School. Nan ta bin bèk komo ofisier. Tin manera un tres, kuater ta traha na kompania di tau. Na e Outoridat Marítimo tin manera tresi nan ta trahando. Dus nan ta mira e balang di bin bèk, anto naturalmente loke nos tin na empleadonan tambe ta bira mas bieu, dus nos mester anwas nobo. Dus. En berdad, trabao tin, anto mas nos desaroyá nos haf den otro direkshonnan, mas trabao lo bini. Nos haf semper tabata dinámiko, ta tin un dep, nos tin nos pasado di sklabitut, pero nos ta mira un desaroyo ku ke bai dilanti, un desaroyo ku ta mira pa nos deversifiká anto buska otro kosnan ku no ta solamente rafinashon di zeta. Kosnan inovativo nos tin ku bin kuné. Kosnan mas IT achtig. Pensa bo bo pa bin ku un plan ku pa ègt ekspandé tur kos den hab. Kòrda nos tin henter schòtte gat nos tras ku unda tin lugá i tereno ku bo por hasi kos riba dje. Dus mi ta kere si nos keda riba e kaminda aki, nos haf ta bira òf mas mihó ku e tabata mes ántes. Esaki tabata un otro episodio di Yu Kòrsou Ta Mi. Keda pendiente pi siguiente episodio. Kòrda,